Il-Ħobż Malti huwa ktieb bil-għan li joħloq għarfien u apprezzament aħjar tas-sengħa tal-furnara u tal-prodotti differenti li jwasslulna, b'deskrizzjoni tal-proċess li titlaq mill-qamħa u li għandha tiftħilna l-aptit għal kisra ħobż. Din l-idea kienet nibtet fi ħsieb il-Papa żmien ilu, meta qed ngħid żmien ilu naħseb fil-bidu tas-snin 2000. Il-Papa fuq kollox li jista' ilu sena u nofs nieqes kien edukatur. Jiġifieri hu dejjem kien jitlaq mill-presuppost li Irid jgħallem fuq dak kollu li huwa li huwa Malti. Il dal-ktieb nibet f'moħħu, nista' nissaponi, kien il-fatt li llum il-ġurnata il-ħobż kważi laqqas għadna nixtruh mingħand il-furnar imma nixtruh mingħand tal-ħanut bħal bħal affarijiet oħra, ġifieri miegħu nixtru l-għaġin, it-tadam, eċċetera. Ġifieri m'għandux iżjed il-konnessjoni mal-furnar. Però, Il-ħobż mhux biss frott il-furnar. Fil-ħobż, biex isir il-ħobż, għandek proċess sħiħ li jibda mix-xogħol tal-bidwi, u mbagħad mingħand il-bidwi jmur għand it-taħħan, u mbagħad imur għand il-furnar. Il-Papa hawnhekk jrid jirrakkonta l-proċess folkloristiku, folkloristiku storiku jiġifieri, ta' kif kien isir il-ħobż dari. Teknikament il-proċess tal-ħobż baqa' l-istess, il-makkinarju u l-metodu li tbiddel. Allura hu ried imur sa mitt sena lura biex juri kif kien jinħadem il-ħobż. Però illum il-ġurnata il-qamħ għadu għadu xorta jikber fl-għelieqi, il-bidwi xorta għadu jaħsdu, il-taħħan m'għadux bil-mitħna tar-riħ imma saret mitħna li taħdem bil-qawwa elettrika. u l-forn sar iktar industrijali u m'għadux biss il-forn tar-raħal jew dak li nsibu l-eqreb lejna. Dan il-ktieb huwa intiż għal tfal ta' tmien snin u ikbar. Huwa ktieb fattwali, però huwa ktieb tal-qari wkoll. Hemm partijiet minnu li huma storja, jirrakkuntaw l-istorja ta' kif il-qamħa minn żerriegħa ssir issir żbul u mbagħad u mbagħad issir il-qamħa. Kif il kif il-qamħa u mbagħad tindireż u u u tintefa' fix-xkejjer biex u mbagħad tmur għand it-taħħan u u u u u u jagħmilha t-tħin. Dawn huma kollha proċessi li huma rrakkuntati b'mod sempliċi fil-ktieb. Il-ktieb juża wkoll numru ta' illustrazzjonijiet bil-kulur però juża wkoll ritratti tal-epoka, ta' ta' ftit ta' żmien ilu, meta qed ngħidu ftit ta' żmien ilu, ta' madwar 80, 60 sena ilu li juru anki l-proċess kif kien għadu f'dak iż-żmien, li huwa proċess primittiv antik tax-xogħol tal-idejn u ħafna tbatija. Imma mbagħad fih Affarijiet oħra li jew il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iktar informazzjoni, per eżempju l-partijiet tal-qamħa, l-irjaħat kif inhuma, l-għodda tal-bidwi, il-partijiet tal-mitħna, il-forom tal-ħobż, dawk tradizzjonali u dawk li forsi nafu iktar illum. il-partijiet nutrijenti tal-ħobż, u affarijiet oħra fejn it-tifel wara li jaqra jew it-tifla wara li taqra, il-ġenitur jew l-għalliem jista' jagħti iżjed informazzjoni. Fost affarijiet interessanti li hemm hemm ukoll dak li bl-Ingliż isejħulha t-timeline ta' tal-forn kif żviluppaw Malta miż-żmien primittiv, u fil-fatt insibu x'aktarx l-ewwel imliebi, l-imliebi hija fejn issir l-għaġina, fit-tempju ta' Kordin, ir-raħal il-ġdid, x'aktarx ħalli nagħmluha fih, sa żmien il-Midjuevu, l-Kavallieri, l-Ingliżi u llum, u mbagħad anki jibqa' sejjer sa l-karettun tal-ħobż, u jiddeskrivi jkollha. Hemm partijiet li huma narrattivi li t-tifel jew tifla jistgħu jaqraw, imbagħad hemm il-partijiet informattivi bi storja iktar iktar fattwali. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li jkun hawn iktar kotba fattwali fis-suq għat-tfal. It-tfal naħseb Maltin huma għadhom nieqsa u xotti ħafna minn dan il-ġeneru u nittama li b'din it-togħma żgħira tal-ktieb Il-Ħobż Malti nibdew nuru eżattament x'għandna f'moħħna bil-kotba bil-kotba fattwali għat-tfal. Aħna bħalissa għaddejjin minn proċess sħiħ bħala pubblikaturi li qed naħdmu flimkien mal-Aġenzija tal-Litteriżmu fuq numru ta' kotba fattwali mhux biss dwar folklor u storja ta' Malta imma anki wkoll dwar personalitajiet u karattri li jagħmlu parti mill-istruttura, mid-DNA tagħna l-Maltin.